Things are not looking good in Zimbabwe. Vanhu vari kutsika tsika kuti 2030 ngaabude mudhara uye hapana zvakadaro. Hi guys, welcome to Zim Celebrity TV. If you are new to this channel, please subscribe. But if you are returning subscriber, welcome back. Munongoziva mega garwe haasi kuda kubva pachigaro but vari kuramba vanhu vari kuti hapana zvakadaro. Tererai munzwe. Anofanira kutobuda achida asingade. Ndokwatakanaga ikoko. ndoane basa rese iri kudoshaura kudokamarara kudodii hapana chiri kuchinja agere muchibage izvozvi kupurazi kwake hapana chinochinja ndaari kuzviziva kuti kungobva ipapo chete 15 billion yakaba vana vese vasikana vaisi vayo vechidiki vaakarepa vese majeri acho haabude ka ya haabude koya vana vaka vari kuti every mine ndo vanotora vakapuwa right iyo nani vana ava vanofanira kunyatsotorowanzwa amusi mazimbabwe ni baba wenyu ndokuzambia go and do it in zambia ede munozviita kuzambia kwakabva baba wenyu hamusi mazimbabwe muri matsotsi kai ya muri kutaurwa nababa wenyu zvekunyepa kuti akahwina election haahwine election muzimbabwe haasi muzimbabwe uyu tinoubva takutaurirai sakana ari kumira chaizvo kuti kusaitwa election ndopaari kaizvo ari kumira kuti haa zimbabwe aifanira kumboenda kumai ari kuzviziva kuti hakuna chake is a foreign bastard muzimbabweni anotya election unoityira election is free and fair iwe kana uri muzimbabweni why are you scared free and fair election because you know that you are a fucking bastard wakabva kuzambia that's why you don't want elections in zimbabwe zvino zviri kuitika uchida usingade That is kuno tiri kushanda kuti to make sure that you are gone. Murungu wakarwisa akanga ari normal akaterera akaenda nemi kunotaura nemi. Nhasi madzibabwe aritaura kuti chibva akapa hakuna kuhina zvawakahwina uri kuramba uripo. Look the suffering you are causing kuma university nekuma nekuma college nekuma nekuma hospitals. tarisa suffering iri kubuda ikoko chaunoti unotonga yayo ndotonga toda kukubamba toda kukubamba iwe achimbokusiya baiwe tsotsi iwe wakauya uchinyepa kuti wakarwira nyika yedu iwe uri muforena unonyepa iwe toda kukubamba chete zvaru zvezviri kukusapota zvichasara one one tinenge takubata atimbokusiya nawo kuziriya nemukadzi wako uyu nezvamaita nyika yedu atimbokusiyai muri mbavha muri mbavha dzekuzambia mbavha mabwidi mambavha kuya kuzodistra hatina basa neindependence yawakatitaurira kuti independence yekuita sei yekuya kuzoparadza mahospital prary basted munotoenda chete matsotsini muri kutoenda chete chii chamagadzira ipapapa chii chaunotaura kuti ndiri kugadzira what are you doing vanhu vedu vari kupera mumahospital chauri kugadzira chii titaurire vanhu vari kupera mumahospital hakuna kana matishu hakuna kana mvura iri kufambawo chititaurira chauri kuita ipapo uchitaura ndiri president chii nemikonyoro yese inekuchengeta isingazive life kuti vanhu vanofanirwa kupiwa mvura nema I'm sure guys mazvinzwira mega mudhara ari kuzviramba ari kudedzera kuti iwewe mudhara iwewe anonzi garwa hausi wemuzimbabwe muzimbabwe vanhu vanovhota vachipinda pachigaro zvakanaka kwete iwewe munhu wekuzambia zviya hei zvinezvi muri busy nekupanana mapurazi nevana vako dzokerai kunyika kwenyu chii chakadaro chinenge ngozi